Dumelang bagwera ba puku. Lehono re ile go lebelela dithekniki tše e leng gore mongwadi o di šomišitše mo pukung ya rena ya Papadi ya e O Iphitlhetšeng. Gona fao re ile go lebelela mareo, kore re bolela ka mareo ge re bolela ka dithekniki, mareo a e leng gore a o tšwelela go go araba letlakala la bobedi, karolo ya B le ya C. Re lebelela kudu karolo ya C. Mo go tiragatšo, re lebelela boiphihletseng. Re ile go lebelela gore na mareo ao a dirišwago mo dipotšišong tšeo a fetolwa jwang. Ge ba go botšiša ba re na tekolanthabo ke eng, o swanetše gore o tsebe gore ke eng. Ge ba bolela ka taba ya gore moanegwatlhaedi ke eng, O swanetše go tseba go fetola potšišo ya mohuta wo. Ka fao, a re lebeleleng seo e leng gore ke le swaretše sona. Um lereo la mathomo le re ileng go le lebelela ke molwantšhwa. Um go ka tšwelela potšišo o botšiša gore na molwantšhwa wa um tiragatšo ye ke mang. Montlwantšha wa papadi ya rena ya O Iphihlets'e'ng ke Re Bone. Ke ka baka la eng o re ke molwantšhwa? Mediro ya gagwe e a phadima go feta ba bapadi ka moka. O thomile le padi a ba a fetša le yona. Morero wa padi ye o theilwe godimo ga gagwe. Ditiragalo tša papadi ye di theilwe godimo ga gagwe. Ke gore o ra re ke moanegwa e leng gore ge re ka mo ntšha a se be gona, padi ya rena e ka se kgone go tšwela pele. Gape-gape re na le molwantšhi. Molwantšhi wa rena ke Mahunela. Ee, Mahunela o palediša molwantšhi, molwantšhwa, go phethagatša morero wa gagwe. Le a tseba gore ee, re bone o nyaka go ya sekolong bjale ka molwantšhwa, eupša o lwantšhwa ke Mahunela ka baka la goreng ga a nyake go mo fa tšhelete ya go ya sekolong. Ra lebelela mohlohleletši. Mohlohleletši e ka ba motho. e ka ba selo, e ka ba eh, se sengwe le se sengwe, eupša mo pading ya rena mo hlohleletše ke bongame bja mahunela. E re ke o fe mohlala. Mo dipading tše dingwe o hwetša mohlohleletši e le ngaka ya ditaola. Ngaka ya ditaola e botša e lweša batho gona fao, ditaola ke mohlohleletši. Eupša mo pukung ya rena go a thulaniwa, goba go a thulanwa, ka baka la gore Motho o nyaka go ya sekolong, re bone o nyaka go ya sekolong, Mahunela o a gana. Se se dirang gore a gane ke taba ya gore ke ngame. Um Tirišo, Motlhohleletši, Botlhohleletši, um bongame bjo ba Mahunela bo hlohleletša gore re bone a se fihlelele ditoro tša gagwe gabonolo. Um Re na le mmapa ditlhaedi. Mmapa ditlhaedi ke moanegwa e leng gore o thoma le padi A fetša le yona a sa fetoge. Ke Mahunela, ga a fetoge, ga a fetoše ke seemo. Ke mmapadi yo a sa golego e bile a sa fetoše ke mabaka. A re lebeleleng ba re o, o hlamilwe kgopolong e tee ya bongame. Ke ngame go thoma mathomong a padi go fihla mafelelong. Mahunela ga a gole e bile o fetoša, e bile ga a fetoše ke mabaka. O bile ngame go tloga mathomong go fihla mafeleleong. Mahumnela ke mmapadi ke mmapadi yo ditiro tša gagwe di sa lebalegego. Mahunela le ge a hwetša tšhelete yeo e sego ya gagwe o gana ka yona. Mahunela o rawa ke kgomo sebakeng sa gore a ye sepetlele o nwa petrole. Mahunela o a farelwa ka morago ga go phela nageng a eja ditoro. Go farelwa ke ge e le gore motho O palela ke go ya ntlwaneng, o palela ke go ithuša. Re na le mapadiphethegi. Mapadiphethegi ke mapadi o e leng gore wa fetoga, o fetoga le mabaka. Ge seemo se dira gore a fetoge, le yena o a fetoga. Re bone ke mapadi wa mohuta wo. Ee, tirišo. Re bona o hloka tšhelete ya go ya ya go tšwetša dithuto tša gagwe pele. A o bona bokaone e le go ipha banna gomme a ye go mpoti o thoma go nwa bjala? A ke re la mmone o a fetoga, o a bona gore hei tša sekolo di padile. Mohlomong ge motho a ka ikhweletša lesogana nyana le ka feletša le mo iša sekolong. Ge a hwetša thušo ya mašeleng ao a go tšwetša dithuto pele, go tšwetša dithuto tša gagwe pele, o a fetoga, o tlogela tšohle, o lebelela dithuto feela. Ka morago o lemoga gore tatagwe ga se a ikemišetša go mo lefela, o fetoša dithuto tšeo a bego a nyaka go di dira tša go ba psychiatrist a kgetha go dira dietician. Ge mothuši wa gagwe a mo lefelela, yo a mo lefelela ge mothuši wa gagwe a mo lefelela go dira dithuto tša gagwe part-time, o a amogela le ge a be a nyaka go tsena sekolo full-time goba dinakong ka mokana ga tšona. O a dumela. E bile o bile le mafokodi bjalo ka motho wa nama, bjalo ka mang le mang. O nwa bjala, o nwa bjala, feela o kgona go bo tlogela. Lemon ke mmapadi wo e leng gore o phethegile. A re lebeleleng tswalano ya banego, o tshwanetše gore o tseba gore na banegwa ba rena ba tswalana jwang. Ge ba ka re efa tswalano ya banegwa ba ba tšwelelago mo e lego mohlomong ba re Mahunela le Rebone, o tshwanetše gore o tsebe gore ke motho le morwedi wa gagwe. O tshwanetše gore o tsebe dikamano, e ba bolela ka tswalano ya banegwa ba no raya gore na batho bao E ka ba, ke eng? Ke eng se se hlagang magareng ga bona? Ge e ba ke bagwera, wa hlalosa gore ke bagwera. Ge e le gore mohlomong ke motho le morutiši wa gagwe, wa bolela ke tswalano ya baanegwa. Lereo, ge ba re potšišo e re, Efa tswalano magareng ga semangmang le mangmang, o swanetše gore o hlalose gore na ba tswalana bjang. Molaetša, Ge re bolela ka molaetša, re bolela ka thutwana ye nnyane ye e leng gore e a tšwelela mo pukung. La e bona? Molaetša fa, mohlomong e ka ba setsopolwa se ka laetša gore bongame ga bo na moputso. Mahunela o ngame, o ngametše tšhelete ya gagwe gomme a fetša e utswitšwe ke sarinki. Motswadi ga se a swanela go tlaiša bana ba gagwe Mahunyela o tlaiša Rebone ka go gana go mo iša sekolong go tšwetša dithuto tša gagwe pele. Melaetša e lebane le go eletša batswadi gore ba be le maikarabelo bokamosong bja bana ba bona. Re na le morero, morero ka ge ke hlalositše, morero wa pudi, wa padi ya rena ya O Iphetletšeng ke, ee, phegelelo e tswala katlego. Ge e le gore le sa gopola, mo e re ke se ka ka tsena ko dipukung tše dingwe ka re nka tla ka lehlaka ka lehlakatlhakantšha morero ke thutokgolo ye e leng gore mongwadi o e abelana le babadi morero um re na le kgegeo kgego kgegeo phetogi kgegeo phetogi ke mafelelo a sengwalo ao mmadi a bego a se a letela wena jwale ka Ee, mmadi, o be o letetše gore re bone o tlo re go tseba motho yo a mo lefelelago dithuto a thaba, eupša gwa se be ka mokgwa woo. Go be go letetše gore re bone o tla thabela mothuši wa gagwe yo a bego a, a nyaka go, a, a mo nyaka ka phišegalelo. Le a e bona? Ke ge re yo phetoge. O letetše gore ditaba di tlo ba ka mokgwa wo, eupša Ga di be ka mokgwa wo wena o bonang le ka gona. Re na le kgegeotiragatšo, goba kgegeotiramatiki. Kgegeotiramatiki ke ge motheeletši a tseba se sengwe ka mmapadi eupša mmapadi ka boyena a sa se tsebe. Gona fao, re a tseba gore rena bjalo ka babadi be re tseba gore Ee, motho yo a lefelelago re bone dithuto ke Sarinki, eupša Sarinki yena o be a sa tsebe. Re na le ee bokamorago. Ge re bolela ka, ka bokamorago goba bona boithekgo, re bolela ka tiragalo yeo e hlohleletšego se se diregago gona bjale. Tema yeo e kgathago ke moanegi. Moanegi o diriša ditšhupasefala go tšweletša ditiro, maikutlo le dimelo tša baanego, phegelelo go tšwa setsopolweng. Ee, gape gape go na le tše dingwe tše e lego gore sepelang le na le o di lebelelang. Tshwanetše o tsebe gore na mareo a go tshwana le. E, motšweletši, mošomo wa motšweletši. Tema e kgathago ke motšweletši ke e feng? O tsebe mehuta ya go fapana ya mebino. O tsebe gore go na le mminoratho, mminurathwana. Gape gape o tshwanetše gore go tsebe gore ge ba bolela ka khwelelo le tšwelelo go bolelwa ka eng. Ge go bolelwa ka filthara go bolela go bolelwa ka eng. Ge go bolelwa ka Ee, pulamadibogo le mohola wa yona go bolelwa ka eng? Sepela o ye o lebelela dilo tše. Ke nagana gore ge o ka lebelela ka mo gara study guide sa lena sa Mind the Gap, tše dingwe tša dilo tše di gone. Ka baka la nako nka se di tsenelele, ke tlo go kgopela gore wena.